Малалла ӑна чӑваш фотографийӗн никӗслекен йӗтемӗ пулать пирӗн патра унӑн хӑйӗн фотоаппарачӗ тата фотоальбомӗ сыхланса юлнӑ. Ҫак фотоальбом тӑрӑх чӑн те усранаҫҫӗ, упранаҫҫӗ питӗ пысӑк качествӑллӑ. Чӑн пӗрремӗш ҫӳлте вӑл хӑйӗн шӑллӗ, ҫывӑх юлташӗ вӑл, драматург паллӑ чӑвашӑн композиторӗ Максимов Кошкинскийпе те юлташлӑ пулнӑ. Иван Яковлевич Яковлевсем патне хӑнана час-час ҫӳренӗ самант Тата Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗн уйрӑмӗнче мастерскойӗнче ачасем урокра ял хуҫалӑх фермине тунӑ самант. Тата вӑл хӑйӗн юлташӗ валли Василий Григорьевич Григорьев валли ҫакӑн пек кисет ҫӗлесе, ҫакӑн пек тӗрленӗ ҫакӑнтана память Василечка тенӗ пулнӑ, анчах та халь сас палӑрсен ҫухалнӑ ӗнтӗ, анчах кӑ сас паллӑ юлнӑ ҫеҫ пӗлӗ тата. Кунта арӑмӗ, кам Иваннисен арӑмӗ ятне каланӑ Иван Картавин, Ҫемен, Ҫеменӗн Николай, Николаев ялти староста пулнӑ, унтан Ваҫанкка, вӗсем пурӗ пӗрле Ҫеменче тӑхӑр ача пулнӑ, анчах та иккӗшӗ пӗчӗк.

Антартӑран
Пире тухтӑла мар, пирӗнтен ан пӗттер. Эпир сире асӑнса, ваккине асӑнса хисеплесе, амӑрилара тытса пырас тесе, пичине сикнӗмӗр, така сикнӗмӗр, йышӑнсамӑр пиртен ҫак пичине сикнӗ. Малашне те сире ҫакӑн пек ҫак пурсем упраса мӑн пек упраса пырӑр. Ҫакӑнта хутшӑннӑ

Оля, килсе варра куна. Ну, кӑштах кӑна. Мӗн калама пулать, пӗлтӗр пулнисем пӗлеҫҫӗ ӗнтӗ. Чи сӑваплӑ вырӑн. Пӑлхар патшалӑхӗ тӗлӗмелле вӑйлӑ аталаннӑ, пуян, тарӑн культурӑллӑ патшалӑх пулнӑ. Вӑл патшалӑхра тӗрлӗ хӗнсем сарӑлнӑ. Капӑр пӑлхарсем хӑйсем вӗсем ӗлӗкхи авалхи тӗне тытса пынӑ. Ҫав вӑхӑтрах христиан тӗне те тытакансем те пулнӑ, иудаизм тӗне тытакансем те пулнӑ, мусульман тӗне тытакансем те пулнӑ патшалӑхра. А вот ӗнтӗ чӑн тӗп патшалӑх тӗнӗ те пӗр вӑхӑтра Турӑ пулнӑ ӗнтӗ. Эпир унта пире ӗнтӗ чӑваш тӗренетпӗр. Хӑш пӗрисем ӑна тенгрианство теҫҫӗ. Нумай утсан вӗсем тенӗ калаҫҫӗ зороастеризмӑн аталанӑвӗ теҫҫӗ. Хӑш-пӗрисем чӑваш тӗнне язычество теҫҫӗ, анчах та тӗрӗс мар маршрутпа мӗншӗн тесен чӑваш Турӑ пӗрре тесе каланӑ Иоаннах. Аслӑ Турӑ, вӑл пӗрре. Язычествӑн те вӑл турӑсем нумай. Ҫапӑҫу пӗр-пӗрне пӑхӑнмасть. Ҫак ӗнтӗ вӑл Атӑлҫи Пӑлхар патшалӑхӗн тӗп киремет вырӑнӗ ҫакӑнта. Вот. Куҫа хупсан кӑна курма пулать тен. Таҫтан-таҫтан, сӑвартан, ӳлертен, ӑшелтен, тикӗ шенк та пултӑмри Ҫакӑнта пуҫтарӑннӑ халӑхсем ваттисем асӑнса хӑварнӑ. Ҫак ӗнтӗ вот йӑла

Юманне ҫакана касӑма эпир ҫӳлте. Петр Мадуров кӑна ӑсталарӗ. Эпир ӑна ӗнтӗ вӑл юпаран икӗ, вӑл юманран икӗ юпа тунӑччӗ. Пӗр юпине аяларӑмӑр. Анчах та кайран ҫак пӗтӗм ҫак пункт туса тунӑ чухне вӑл юпа ӗнтӗ ҫухалчӗ. Мӑшкӑсем вӑл мешкетленӗ плана. Пӗр те пӗлмен. Кӑна ӗнтӗ куратӑр, ҫакна юнашарах вӑл Юманевччӗ ӗнтӗ вӑл. Юманев вӑл такки ҫунса карӗ, пӗтрӗ. Пирӗн юпана хушӑнчӗҫ. Никам та хирӗҫ мар. Питӗ ҫан пек ҫырлахтарчӗ темелле те пурне те турӑсене. Ҫакӑнта тепӗр килсе кашни ҫулах уҫтаятпӑр. Хамӑр асаттесене асӑнсан те ҫӑкӑр тӑвар. Пире вӑй патӑр тесе, каҫарччӑр тесе эпир пӗтӗм астумаппӑр та, пӗлмеппӗр те нумай йӑласене. Эпир ӗнтӗ ӗлӗкхи авалхи космосӑн, чӑваш космосӑн, чӑваш тӗнчин юлашки кӑварӗсем хӗмленсе тӑратпӑр те сӳнесшӗн мар-ха. Тен, ҫав кӑвар сӳнӗ, е вӑл кӑвартан тепӗр хут ялкӑшса ҫулӑм пулса кайӗ, вот питтен килет. Никам вырӑнта мар. Паллах, никам та ытти халӑх пире пулӑшмӗ. Кирлӗ мар вӑл пирӗнсӗр пуҫне эпир ҫӳретпӗр, вӑл ҫав лайӑх. Ӗлкемрен вучах. Ӗлкемрен вучах. Чунтӑр пирӗн вучах. Чӑваш халӑхӗн вучахӗ чунтӑр. Тӗтӗмӗ тухтӑр, салтӑр пӗтӗм тӗнчипе

Мӗншӗн тесен пирӗн шухӑшланӑ ырӑ ӗнер те ҫакӑнта пуҫтарӑнать. Ӗневӗрле кӑна ӗнтӗ вӑлтараймастӑп, анчах та нумай уколовсем ӑна вӑлтарса параҫҫӗ. Ҫак ырӑ ӗневе пуҫтарӑнса кара пурне те ырлӑх парса тӑраҫҫӗ. Ҫавӑнпа та ырӑлӑхпа кӑна. Пиртен тухнӑ йӑла мар, пирӗнпе ан пӗттер, ачӑра асӑк тесе асӑнса пуҫтарсен. Малтан пиртенӗнпе ӗлӗкхи йӑлапа така пусрӑмӑр. Ҫӳле пӗрле. Анӑр, тире. Шӳрпе кичене пӗрле. Шӳрпе каран ҫиме анӑр пӗрле. Валюм хуҫа, Валюм хуҫа хӗрӗсем, пӗтӗм паттӑрсем, пӑлхарсем. Шӳрпе ҫепӗр сирек. Апат ҫитерме килнӗ кунта эпир. Ҫӑкӑр. Какай. Чӳк какайӗ.
О, тупӑнмас. Сӑрри тупӑнмас.
Чие прарасın. Чӑваш сӑри.
Букет чӑваши. Ҫӑлкуҫ.

Тӗлӗнмелле. Тӗлӗнмелле. Павел пирен йӑлана кӗне тӑрӑх, халиччен кам чӑвашла ят йышӑнман, тата граждан кӑмӑл пур. Вӗсем ҫакӑнта чӑвашла ят йышӑнма пултараҫҫӗ. Вӑл пӗлтермест эпир темскер урӑхскине куҫнине. Вӑл ӗнтӗ пирӗн чӑваш халӑхӗ икӗ ятлӑ пулнӑ ялта. Кам ят йышӑнас тет, вӗсем суйласа илме пултараҫҫӗ пысӑк аттене тата пысӑк амӑшне. Пысӑк атте ӗнтӗ пулма пултарать, кам полицейӑн чӑвашла ят йышӑннӑ. Кунта арҫынсенчен Айдар йышӑннӑ.

Каҫӗҫне кайран вара пурте пӗрле тӑрса тата йывӑҫ савӑнатпӑр. Вара шуйгурӗ виҫӗ хут савӑннӑ пулать. Атьӑр. Ятне хӑвӑр суйлатӑр, кашни ҫӗре кунта сӑмах калатӑр. Сирӗн мӗн калас килет ятнӑшӑн чухне? Ҫавна калатӑр. Хӑвӑр. Сире хӑйӑлыкам.

Чӑваш ялӗ ячӗ пӑрчӑкан лешӗн манӑн пӑрчӑкан пек ҫивӗч те маттур пулас килет. Эп хӗреснаннене пысӑк аннене тӑвасшӑн, Ульдияра пысӑк аннене тӑвасшӑн, Чудупи, Чудупине тӑвасшӑн.

Ман ывӑлам Салимпа ывӑл.
Антони Барбилеви. А телеви, телеви, эспидителелле кӗрбун. Если ҫав тери кон ӗмӗтленнӗ сан ӗмӗтӳ ҫитсе пытӑр. Санӑн пурнӑҫума алла тата телейлӗ пултӑр. Халӗ телейлӗ, тата телейлӗ пултӑр. Тупӑкани выран карне.
Тӗнчере аттепе анне ҫуратнӑ, мана вӗсем Ольга ят панӑ. Эпӗ сирӗнтен тепӗр ят ытасшӑн. Мана чӗнме ыйтасшӑн эпӗ сире Салампи тесе. Эпӗ хамӑн хрест Наттине айтара тӑвасшӑн, пысӑк аттене. Пысӑк анне Сарине тӑвасшӑн. Сире пил тума ыйтатӑп ҫак сӑмахсемпе. Тӑваҫҫӗ.
Салампи. Питӗ таптаса сана. Петрезӑна. Петрезӑна. Салампи саламлӑ ят эсӗ питӗ чӑваш юрӑҫи шӑпчӑкӗ.

Мана аттесене Наталья ҫитсе чӗннӗ ят панӑ. Мана туса май питӗ юрататчӗ. Кунта эпӗ тата питӗ-питӗ ватӑ ҫынсем патне килнӗ. Эпӗ хамӑн ята сирӗнтен ыйтса илесшӗн.

Ӗҫсем ӑнса пыччӑр, тырӑ пусса пытӑр. Хамӑр чӑваш турри. Ваттисем Исланне илтсе ӑна ҫумра пулчӑр ялта. Хам ырӑ курса пурӑн. Ытлашши те ура сумма ырӑ сумасан вӑйхланӑ ҫитсе пытӑр. Ҫапла пултӑр. Пулӑштӑр ваттисем.
Тӑтакам пиҫсе ҫитрӗ.

Вӑрҫӑ пултӑр. Ырӑ пултӑр, Аллах, ырӑ пултӑр. Эпир кунта питӗ лайӑх свап тӑш тума килнӗ. Хамӑр ӗҫе питӗ аттурпӑр. Мӗн туние сирӗн пура тем калавас килмест. Просто ҫав пусӑр вунӑ куплетлӑ ҫырнӑ сӑвӑн юлашки икӗ йӗркене кӑна вулатӑр. Ҫӗр анне пуянлӑхӗ, пурӑн чӑваш халӑхӗ.

Ывӑлӑм упа пек. Питӗ питӗ савӑнатӑп паян. Питӗ пысӑк чыс ку маншӑн. Ман ҫак чыса ӳкерес марччӗ. Ҫак ҫул пирӗн ан питӗрӗнтер. Татах та татах килмелле пултӑрччӗ. Татах та татах мана пысӑк анне пултӑрччӗ. Ҫаплай. Ҫак эпӗ питӗ питӗ телейлӗ паян. Мӗншӗн тесен эпӗ чӑнах та ман хӗрсем нумай ан тӑкарӗҫ. Ывӑлта пурӑнма вара савнас мар. Эп ҫавӑншӑн Халӗ ултияр сирӗншӗн. Халӗ тенӗ камшӑн пулнӑ валетме хӑш, кам чӑвашлатать йышӑн эп вӗсем уншӑн ултияр малашне пӗр-пӗрне ҫаятпа чӗнмелле. Ма заказан, ан вӑтанӑр, мӗн чӗкен сыхӑтӑр. Шутланар. Ятпа тухнӑ, ҫавна халаса тухнӑ ҫак чӗнчӳрӳне. Ҫавӑнпа эп сӑмахкалама сергей

Ҫавӑнта ӗнтӗ Кӳлӗрте ӗнтӗ ҫак мӑнаҫлӑ курса ӗнтӗ ман асаттесенчен пирӗн ҫак чӑваш йӑхӗн ӗнтӗ пире ҫак пирӗн чӑвашсене пурнӑҫ паракансенчен ман мӗн ыйтас килет. Кашни чӑваша ытларах хӑюлӑх памашкӑн. Чӑвашсем пирӗн нумай, но анчах та ытларахӑшӗ те вӑтанаҫҫӗ, те хӑюллӑ ҫукран чӑвашлӑхшӑн ӗҫлеме хӑраҫҫӗ. Хӑйсен шухӑшӗсем пур пулсассӑн та собранисенче, пухусенче хӑйсен шухӑшне калма вӑтанаҫҫӗ. Пирӗн тухӑсем ӳсесшӗн, ҫынсем урӑхла йышӑнусем ӳсесшӗн, вара хыҫалтан вара пӑшӑлтатса ҫӳреҫҫӗ. Мы немрачамек ҫамбек тумалччӗ, ҫамбек тумалччӗ, анчах та вот хӑй ҫав пухуллӑхӗнче вӗсем калама вӑтанаҫҫӗ. Ҫак вот валем вырӑн, валем хуҫа вырӑнӗнчен, ҫак тӳлер вырӑнӗнчен ман ҫамбек ыйтса калас килет. Чӑвашсене тас хӑюлӑх пама. Епхальте хальхинче ят йышӑнмарӑм-ха ӗнтӗ. Ну, тепрехинче эппин тума йышӑнмарӑм. Ҫакӑнта тепӗр хут килмешкӗн сӑлтавӗ пултӑр тесе. Ну, тата эп ятне те тасиях кӗрсмен суласа илеймарӑм ӗнтӗ. Тепӗр чух Никит каласа парать. Урпа кӗрес.
Вообще Чуваш содержите.
Хаюлышӑн, чтобы пирӗн чӑваш чӗлхи, чӑваш культури ҫӗнӗ ҫирӗмпӗрем ҫӗмӗре ты халксем пекех кӗрсе пытар. Что пойкинчен юлмарӗ вӑл? Ҫапла пултар. Ҫапла пултар. Сирӗн пек ҫынсем
Мӗншӗн тесессӗн шуҫӑм ушкӑна илес пулсассӑн ҫавнашкал хӑйсен пултарулӑхӗпе ҫынна савӑнтарни вӑл ҫав тери сайра пулать. Уйрӑмах та республика тулашӗнче пурӑнакансемшӗн. Мӗншӗн тесессӗн кунта ҫулӗ те инҫе, Йӑпӑр-япӑр тухса та килеймеҫҫӗ. Килеҫҫӗ пулсассӑн та вӗсем тӗп тӗллев вӑл укҫа-тенкӗпе укҫа-тенкӗ халӑхран пуҫтарса илсе каясси. Шуҫӑмӑн тӗллевӗ, паллах, кунта уйӑрма ҫак ҫул ҫӳревре урӑхла. Вӑл хӑйӗн пултарулӑхӗпе халӑха савӑнтарса, халӑха хӑй чӑваш пулнине мантарманни. Мӗншӗн тесессӗн республика тулашӗнчисем вӗсем раснарах. Эпир Чӑваш Республикинче хамӑра чӑваш тесе унта йӗри-тавра калаҫаҫҫӗ пулсассӑн, кунта вӗсем хӑйсен ялӗнчисем кӑна э, калама пултараҫҫӗ. Ыттисем тавралӑх вӑл пӗтӗм вырӑс, тутар тата ытти те. Вӗтепӗр килсе хамӑр пултарулӑхпа вӗсем чӑнах та чӑваш, вӗсен чӑнах та культури ҫав тери пуян, вӗсем хӑйсем те чунпа пуян. тесе тепӗр хутчен ҫил сӳтсе паратпӑр. Ҫавӑнпа та пирӗн ҫак ҫула чылайӑшӗ калаҫ утмалла мар. Ӗнтӗ Ульяр Ульдияртан ӗнтӗ ҫакнашкал ҫынсем пулнӑран ҫак ҫул ҫӳре вӑл тытӑнса тӑрать те унашкалли пулмасассӑн мӗншӗн тесессӗн вӑл хупӑнса ларать, ыранах тенӗ пек. Ҫавӑнпа та Ульдияр ҫирӗп пул, сывлӑх пултӑр. Ӳлӗмрен те ҫавнашкал малта ҫул ҫӳревсем йӗркелемелле йӗркелеме вӑй сирӗнсӗр каймасть.
Утяна пырса чӑтмӑр. Утырье! Кинош кам хӑй кӑна мар тата хӑйӗн ачи ӗнтӗ. Ҫакӑ та хутӑштарнӑ. Ачисене хутӑштарнӑ.

Ҫитме сывлӑх пултӑрччӗ. Ӑнӑҫу, юрату, тату тата пӗрне-пӗри ӑнланни. Ҫаксем пурте пурнӑҫра пурнӑҫланса чӑвашӗ те пӗтмест. Мӗншӗн тек каланӑ сӑмахсем чӑвашӑн, чӑвашӑн чи-чи, чӑвашӑн чи-чи малта вырӑнта пулнӑ. Мӗн авалтан? Урӑх мӗн калмалла?

Килсех тӑрасчӗ ҫак хитре вырӑнсене тата малла та малла ҫӗнетсем ҫинчен илсе тӑрӑр, кӑтартса савӑнтарса тӑрӑр. Каске? Тавтапуҫ ҫак медицинте кӑтартнӑшӑн тесӗр пулман пулсан килсе кураяттӑмччӗ-ши, кураматтӑмччӗ те пуль. Чӑваш ячӗ ҫамрӑк хитре чӑваш ячӗ илейместӗмччӗ. Манна сирӗнпе

Ҫавсене хастарӗслеҫҫӗ. Уйрӑмах ҫырчаллисем те кунта пурччӗ, ҫарсем те, хусансем те, аксусем те. Ҫавӑнпа та

Кӑна, но сен комода или ҫуранлӑ кунпа саламласа ҫак юрра юрласа параҫҫӗ. Эп Шупашкарта бұл юрра юрланине илтмен-тӗр себе каларӗ. Может, пӗлетӗр те юрра. Там билет, ну,

Артист мар, артистран кая мар. Репертуарна Алексей Наумовлара.

Сӑмахсам пулан. Совсем тӗрсах мар. Пине ҫамрӑк сам нумайрах хутшӑнтӑр тесе ҫак килтерте ну, тата лайӑхрах, конечно, сӑвар вырӑнӗнче тусассӑн барышла чӑвашла. Куда не обязательно авторскисем юрӑнса, халӑх юррисене шуҫӑм пек ушкӑнсан хутшӑнсассӑн ҫамрӑксам палаточный лагерь, Грушинский фестиваль пулсан пек. Чӑвашла пулассӑн сӗмӗк идея лайӑх. Хаяк купа юрларӗ и бурдякать. Студент кайрӗ прямо этот чӗре ура чутне янӑса кайрӗ, хальлӗх уже Унӑн обычно алли ҫӑмӑл пулать, купа. Ман пӗр юрӑ пур, малтанхи юрӑсенчен пӗри Эппл юрӑ ҫыртӑм та мансах кайнӑ вӗҫӗнчен. Ҫырӑнтӑм, ҫырӑннӑ юрӑ, юрӑ мӗн те манса кайнӑ. Пӗррехинче Карамыр лайӑш техникума, то есть унта ун чухне пытать мая, просто корреспондент ҫӳрет. Старор, старор. Старор. Эпӗ студент первокурсник. Карамыр концерт тума бір филигулды юрӑ ҫыртӑм ҫанна ятарласа. Эп уйрӑм мана кӑмӑлламарӗ, юрламарӑм та. Тут сценӑсем тухрӗ, там юрласа ячӗ. И пӗтӗм фирма ҫине пӑхать. Ман ҫавӑн хыҫҫӑн шкуя йӗркелеме аталантарса яма килсе кӑна. И сейчас это наклеплем, блядь, понимаешь.